Pir li nava tême naskirin. Leyla Jordahatî tême naskirin, Leyla Şanoger tême naskirin, Leylaya Çandê tême naskirin. Ji ber dema ku sira kar ji jinê re yasax û eyb bû, wê demê me kar dikir. Ji bona wê ji wiha wî navê min bû Leyla Şanoger ya Leyla Çandê. Saziyên min tê de kar kirî. Têkoşîna komên li hemberî malbatê û li hemberî zihniya şaş yanî ê ku qebûl nedikirin jin derkevin holê û kar bikin, têkoşînê nêv mileta bimeşînin, fikraya serokatî, fikraya jiyana jin bidê naskirin yanî me zehmetî ê pirrî didî vaya bû. Jixwe dema me kar dikir pirrî bi zihnî reş yanî em reş dikirin. Digo jin tenê a mal e, jin nikanê siyasetê bikê, jin nikanê karan bikê, karî jin wê seqet bê ye. Me jî terzî wî hawî têkoşîna jin xortir bû li hember zihniyê şaş. Ji bona wê me da îspatkirin ku jin dikane çiqas têkoşîn bike li hemberî zihniyê şaş, jin dikane çiqas xwe birêxistin bike, jin dikane xwe çiqas tevger bike. Zehmetê demê me karî cevahawî dikirî, me îpirî zehmetî didî. Meselen digotin windayîkên ya karî malê we ya kî karî we dimeşînê ya dixwastin malbat li hemberî me serî ew bike bêje yanî binêre jinê we serbest in ya derdikevin ya li kolanan in ya pêşengtiyê meşan dikin ya kar û xebatê xwe di nav gel de Tedî destpêkê kar yenî ku me kanibû çawa ya me şekildar xista ê ku li pêşê me dibûne bend. Nîzama tektetor yenî çawa ku em li şar an li pêşê me dibû bend ya ne dîş em meşekî pêk bînin ya em li êrişî tunî nîzamê faşîsm dihatine ew kirin. Ji bona wê yekê malbatê jî yenî digot ya wina ew ê ji me re wina. Jin warê girtin. Ji ber malbatê her tim min re digo, digo meta te birine, em in dewlê ya em in siyasî, meta te birine. Meta min Emîne bû li gundê Xanikê kar dikir. Yanî cebhawiya gundekî bû. Apê min jî li taxa Şehîd Moro kar dikir. Ji bona wê malbatê min hatine zorlemekirin. Kaşî ewan bûn tehqîq wan dibûn. Kurekî apî min jî demê ez bêjim sih salî berê tevlî hereketê bûbû, bûbû gerîla. Ji bona wê ku em demekê biçêna malê apî xwe, yanî heya malbatê me bê pêşê me dibûne bend, digo wê zarokê me her in ya wê her tevê bin yanî ji bona wê malbatek yek tevî bûye rejîm çiqasa me zorleme dike. Ji bona wê ku me kê em biçiyana yanî karekî me hebû em hem pêşî him malbat pêşî me dibû ben him jî ew kesê hane nedixwastin ku fikra jin û tekoşîna jin jin ça ewa kanibe xwe rêxistin bike di nav gel de kar bike ya tevgerê nas bike ya naskirina xwe nas bike tenê jinê re diyar kiribû jin a malê û bes Nabe jin derkeve kolana. Hezkirina me bo bînê însanî bi eşq meselen însanî birçî azadî bê, însanî birçî kar bê. Ji bona wê sînor ji me re danîbûn, ez jî bê sînor ez warga tev digerim. Min kar û xebat, xebatê jin di nav tevgera jin de min sê çar sala dimeşand dema kongresar min şano da. Pêşengtiyên meşan mîsal spîkertî ji bona wê di saziyê tenduristî de kar dikir niha jî ez endama vê nahiya a Kobanê me ê întîxaban ê federasyonê ji bona wê leyla pêşî xwe kar eyb nedidît bi hezkirin nêzkî kar dibûm ê leyla nas dike zane leyla kar bi eşq ji bona wê min karek ji xwe re tenê nedigot. Meselen, vaye ez vî karî bikim û tîrî min li ser hesabî rehetî xwe min dixwest ez nav pir kara da. Yanî meselen her her kar baye pêşiyê min min bi eşq nêzkî wî karî dibûm. Ji ji pêşiyê min bînî ku tişekî sîro sînor li pêşiyê min hebûn. Ji bona wê ez dixwazim di her karî da pêşiyê min bend tune bin. Çûme wê meresîmê şehîd ez zarok bûm min xwe dizî û ez çûm. Dema ez hatim min lêdan jî heye astê lêdanê lêdan xwar ji bûna ku tu careke din ê tu herî tu careke din ê herî wê tê hû bibî wê ji bûna pêşî jinê nata vekirin ji bûna wê digo hîn biçûk e heva Leyla li pê hevala digerê diçû me demê ku min got pismamê min şehîdbaz wê demê ne tevlî hereketê bûbû. Demê ku ez diçûm xeber didana malbatê digo keça te çiye di mala apê xwe de hevala bibîne. Ji bona wê malbatê hinkî sînor pêşê me da danîn. Malbat jî tirsî him zarok tevlê bibin û him jî hesabî rejîmê behs dikirin. Ji ber malê ku zarokê wê tevlê biban pêşê wan malbatana rejîma behs pir dibû astengdar. Ew mala bi dehên caran dihate teftîşkirin. Hîn yek ji malbatê wî tevê dibû, ew mala pir zor leme dibû. Walla pirî caran, pirî caran daxwaza dilê min bû, hesreta dilê min bû ku ez di çiyayên azad, li tevgerekî azad, li tevgerekî azadî ku ji bona hemî pêkhate ye ku li ser vê axê herêma Rojhilat û Rojava tê jiyankirin, ji bona wê eşqa min bû. Yanî ez li her derê Kurdistanê bizî viriya me û li taybet jî li çiyayên Kurdistanê azad. Xwasteka dilê min bû, bes ez hîn bi êvî me ku ez derbasîn çiyayên Kurdistan bibim, ku ez bi gerîlayên azad re rastî azadî demê ew şervanê ku em saya wan hîro pê şopa wan in û saya wan em hîro hebûna jin, Paşka jin ku hîro ku va hereketa fealtir û akîvtir e ku şoreşa jin di hindirê her jinekê de bû bûrkan û bû hêvî. Ji bona wê yenê daxwaza min e ez jî li pêşopa wan bim û di hesreta dilê min e jî Ku ez rojek ji emrê min mabe li çayên Kurdistan daxwaza xwe pêk bînim. Sedemê ê esasî hingkî malbat bû. Piştra jî ew zihniyê şaş, ew zor û zehmetiya ku me ji rejîma faşism, dagirkeriya xwe li ser gelan dimeşand ya ku jinên ast derbasî zîndana dikirin ya zinan jinan êskence dixwarin ya jinan zîndan didîn. Ji bona wê li fikrê eşaretî jî tedî li Kobanê pir pêş bû. Ji bona wê jinê re eyb kar didîtin. Ji bona wê vew bû sedem. Sedema esasî tirs di dilî malbatan de çandibû. Ji bona jin her rê zîndana pir eyb didîtin. Bi taybet jî miletî me yê Kobanê. Jin ji xwe re namûs dîbûn. Jin jî eyb e wê jin serevde bê ji wan re. Ji bona wê li pêşê jinê pir bûne bend. Ji bona wê nedihîstin jin daxwazê xwe girin. Bi dehan jin daxwazî vê fikirê bûn, daxwazî tevgerî nê vê hereketa azad bin. Ji bona wê ê pêşê dibûn bend, bira ye, bav e, dê ye, malbat e. Ji bona wê jinek bi tûkî dizewicandin ji bona negê daxwaza xwe. Yanî mînak jê ez. Ez be pir çûk zewicandim ji bona ku ez negême daxwaza xwe. Vaye ez jî dinya û alemê re îspat dikim. Min pirî wextê xwe li ser hesabî xwe û malbatê xwe û zarokê xwe kirî xizmeta vê civakê ye. Ji bona wê jî hîn hesreta dilê min nahatî ciye û ez bi çi qasa jî eşq bi kar bikim yenî hîn min ribek nekiriye û negihîştime ribekî tekoşîna ku jina azad kirî, kêliya ku jina azad. Parasî heya vê kîlî yê em negihiştme ribekî wê têkoşîna ku jinê meşandî ku em sayan wan gihiştine vê fikra azad. Demê em kê birove bibana em pirî di malê malbatên welatparêz de me birovî xwe di mala de dihate meşandin. Amadekariyê Newrûzê me li pirî pir heval hebûn şanoger bûn jê mînak heval Smaîn heval Hemedî Ker'û me pirî pirî demê wextê ku me birove dikin me di mala wan de Birove dikirin. Em bi rojan di malê wan de diman. Hazretî Newrûzê me di malê hevalê me yên welatparêz de dikirin. Ez bê jin li rastiya xwe bigerin, xwe nas bikin. Rastiya jin çi ye? Bedewiya jin çi ye? Çelengbûna jin çi ye? Çi jinê hîn bedewtir dike, çi jinê hîn çelengtir dike? Rastiya jin bi hezarî salan keda jin pênc hezar sal hate xwarin. Ji bo wê jî ez dixwazim ji hemî jin. Rastiya xwe xwedî derkevin û hevdî biparêzin û li perwerdakî baş bidine civaka xwe, malbata xwe, jin siyasetmedar bin, pêşengê şoreşan jin in, ê ku tekoşîn kirî jin in, ê li serê çiyayên azad ku nav û dengê jinê li bûne sembol li her çar parçeyên cîhanê, ji bona wê ez bêm bedewiya jin lazim e hîn xweştir û geştir bibe, ez serkeftinê bi hêviyekî mezin im. Serkeftinê jî hemî jinan re. Hemî jinê li cîhanê tevayî jin li rastiya xwe xwedî derkevin û serkeftin a jinan bê. Jin bedew bibe û çeleng bibe. Serkeftinê ji hemî jinan re dixwazin.